N'omugurusi otwire ari bizinesimaani w'amaani munonga munonga. Ashubura ebitookye.
Kandi aba omuriisa. Aha. Haza omu kuriisa kwe ariisa obume. Hurira akagoye.
Noomanya obume burimu sente z'ahonaaho kandi nikarya omwata gwonka, tikakuhenda. Oramanya nka rya wakame esente zaayo. Ee, aa, reero waaza kutunga ekajerikaani ka lita itaano n'obume bungaha obwo? Reero oramanya hides and skins obu zirura di? Obwoya bwako ngu nibutamba amasya aha mwana, Kandi bwo nibukora ekintu kirungi munonga, akahu kakame konka waza kagura nka hati waza kabona. Aa Oru. Abashaija mwe. Kandi obuhurunguru bwako bwaragaza omu omu rutookye, Mm. enkota nooba nootema nk'aba mwizi. Kandi bakangya ngu abantu abarasadaaka. Ee, eh, Ngu- Ee.
wareeterwa nkahi? Yego, ngu abantu abarasadaaka ngu waakwata private parts of the rabbit. Noziiha eizibi ngatinga full stop.
Weza Esther ni turuusi omu kurusi. Hati Turi live akagwe aha TV nyamushaija yitu yakagwe.
habaire hariho ekikomera Aha. nomanya nibakira kwokyezaho na za poka Eeeeh nahamanya buri rwakabiri. kandi ni sales point ya rabbits

Gwabatembera please take your Style up. position. Style up, style up.
Otherwise Ebintu ni bibi.
things are going bad.
Hati omugurusi akwata obume abuta nkahi? Happy. Aha pikipiki yaaragara Ari munani. aha ru- aha muhanda ariyo naavuga kutwara omu katare Aha. kugira ngu bagure ebikoziranaho nibabwokyezaho obume aho. Mm. Omugurusi ebokisi agisiba gye hati asimbura. Mate Aha. agiha omugyere. Rururururu aza asimbura mugu ariyo naavuga naaruga omu faamu ye. N'obu Ariko- nawe akamezeyo. Akame hariya akookize. Haya kari omu mitwaro ebiri, ebiri n'ekicweka akookize. Nikimanyisa Mhm. ngu aka akata- akata kabagirwe at least gumwe na ishatu nooba okiine. Gye. Hati oine mathematics aho naabaramu nk'omu ikumi na munaana for example. Egyo mbwenu emitwaro ikumi n'ena. Kare at least nk'omwe naaba aine esente ze. Ei. Omugurusi

Nkesa mwami kachebezi Robert. Hati aa uriya ni wa kame yenyini. Yenyini. Jejejejejejej. Arabura ahu iyaza. Nako nago againe.
Hati obume amatu gona gari ahaiguru buryo bwetwerire bwetoreire mukama wazo wabwo. Hurira akagoye.
Niburonda oku buramugambire ngu imuka mugyende byanga. Kandi obwe reporter yashishikaire. Omushaija yahura ahansi omutwe hatabaizire kumuyamba aho naho.

Mukama, ah, iwe noyita amaisho twara kuriya. Hati, finally, ahabw'okukyererwa kwenda ngu biibe obume, abandi birukanga omu kishaka kukwata obumwe obwo bukama- bwa mukama waabwo, bo bakyererwa omu ku- ku- kuhwera muzeeyi kumuta first aid, ninga kumutwara aha irwariro eryabaire riri haihi. Muzeeyi Bahagatira za wakabi. aitsirwe aha muheru.

N'ak'obusaasi, manya omuntu akamazire ebiro bishatu. Emaari, kandi obume bukanga kuza ahari, bwaguma bwetoroire mukama wabwo. Eine enyindo n'ebizimu nzimu kyeera, orazireebireho?
Aha, aha, ishana owamureeba aha TV yitu.

Nobaasa kufa ku.
Baahungira aha bume, obume mukama waabwo yaabutsigaho. Ngaaha! Beitu bo ku wakuba ori iwe emari eri hariya noza aha muntu owatumirwa motoko tokubanza kuza aha mari. Manya bakagira ngu na accident yabo aba bantu abakwija kukuyamba bareba otine magara marungi nibanza bakwata eshaho bakwata omushaho wallet haine ezasigaramu bashanga zitarimu bayi mukapa yagarama rero watungamu enyingimu kakye niwe ogugyezeho kukoraki kumuhindahinduramu kakye kakye kureba ezindi zirimu. Ekuuta harimu ebinushu. Omuntu oryafa kubi, ku orishanga mbwenu omu life yaawe yoona otakararagaho omu motawuni, yee, ome ngu n'omu iguru torizingurizamu. Ninkureeba oremeire mwizi. Mbwenu Leah aryata omu iguru? Omu tawuni otakurugamu. Ba maraika tibokwakiira otaine eseete. I mean omu tawuni otaku, taine akakwate n'etawuni, deno deno. Waafa otaine eseete ba maraika orabashengyerera ki? Obwe nankare hariya kiringire.

abantu bakahugira akame nk'ebyo ebyawe omugurusi yaataaha naakugambira mu Waasigara ori oha? Abo n'ab'owaitu.
Abo n'ab'owaitu. Waahurira yaagamba akagambo ngu tori historicals.
Yes, Fredo noogamba gye. Ni mazima. Gamba mpora mushaho waatwata amatu. Ndiho.
Ee.
Manya omuntu naabanza areeba emaari ei oine yaaza kukutambira. Yaareeba oine nk'obume, definitely akona mangu egyo ni shuwa diiru yaaza kubuta ahari munaana abantu baatandika kurya obume. Nikyo nkundiraga ediini y'Abasaraamu. Egyo n'eha?
Islam? Ediini y'Abaisiraamu. Takaagamba tagambire ekigambo Rizik.

Reka tubasiiburire aha ruyari. Eh, twakira ondiijo. Akagwe k'omugurusi kakaaba akagwe k'omugurusi. Oba bakaparaga amahuuku. Hey! Eh, tusoide aho.
Nzo eri Yesu.
Ego. Eri akezo. Hari munana omu omu omu. Mm. Na ba Uncle Julius. Wahurira public demand. Aha.